א איד שיקט אריין א שאלה, פרעגט אזוי, איינער האט מיך לעצטענס געזאגט אז א עגמה קען מאכן אז דו זאלסט דארפן צאלן זייער אסאך טעקסעס ווען דו נעמסט ארויס די געלט, ווען דו פארקויפסט די שעירס, ווען דו מאכסט חתונה די קינדער, און דו דארפסט די געלט. כ'וויל וויסן וואס דו קענסט טון, א וועג צו פריווענטן אז דאס זאל נישט געשען, ליגעלי אז דו זאלסט קענען ארויסנעמען די געלט אן צאלן אסאך טעקסעס? זייער א גוטע שאלה. איך וויל אדרעסן די שאלה ווייל איך האלט אז ס'איז נוגע פאר כמעט יעדן איינעם וואס ער לייגט אוועק געלט עספעשעלי אויב דו לייגסט אוועק געלט פאר חתונה מאכן און די פראבלעם קען זיין אז דו לייגסט אוועק למשל אין די עס ענד פי פייוו הונדערט קויפסט עס פי וואי שעירס וואו שעירס אדער פיידעליטי אינדעקס פאנדס וואטעווער ס'איז, און די געלט זיצט דארט, און דו נעמסט נישט ארויס די געלט, ס'זאמלט זיך אן מער און מער און מער, און שפעטער ווען די קינד האט חתונה דארף מען וויל מען ארויסנעמען די געלט צו חתונה מאכן, קענסטעך דאך דערזעהן מיט א גרויסע טעקס לייבילעטי, סאו עס איז זייער א וויכטיגע זאך אויב דו ביסט אין די סיטועשן זאלסט אויסהערן וואס אונז גיימער דא איבערשמועסן, און אויב דו ווילסט מען זאל אדרעסן דיין שאלה קענסטו אריינשיקן די שאלה צו א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. כ'וויל אויך דערמאנען נאכאמאל אונז האלט מיר יעצט אינמיטן עקסעפטן סטודענטס פאר די אפשענס פראגראם, זיך אויסצולערנען וויאזוי מען קען פראטעקטן א פארטפאליאו אדער דזשענערעיטן א אינקאם אויף א פארטפאליאו דורך די אפשענס מארקעט, מען זאל וויסן וואס מען טוט ווייל איינער וואס ווייסט נישט וואס מען טוט אין די אפשענס מארקעט בין איך דער ערשטער דיך צו זאגן שטיי אוועק פון עס, טו נישט גארנישט אין די אפשענס מארקעט, אבער אויב דו ווילסט יא אריינלייגן די עפערט און די ענערדזשי און די צייט זיך עס גוט אויסצולערנען איז דא א קורס אויף דעם אין אידיש, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש OIYC, אזוי ווי אפשענס אינקאם אידיש קורס, OIYC, און עס דארטן זעהן אלע דיטעילס. לאמיר אריינגיין אין די דיטעילס. יעצט פאר אונז גיימער אריין אין די ענפער וואס די שאלה וויל איך אביסל צוברייטערן נאכאמאל וואס ס'מיינט א אגמא אקאונט. ביי די וועי אגמא ס'איז דא אגמא און אטמא. יוניפארם גיפט אף מיינערס עקט, אדער יוניפארם טרענספערס טא מיינערס עקט, עניוועי דו דארפסט נישט וויסן וואס די ראשי תיבות שטייט וואס ס'מיינט, וויאזוי מען זאגט עס באט די עיקר פוינט פון די גאנצע זאך איז ס'דא סטעיטס וואס איז מען קען מאכן אגמא אקאונטס ס'איז דא סטעיטס וואס מען קען נאר מאכן אטמא אקאונטס די נקודה איז אין אנדערע ווערטער א אגמא אקאונט איז א אקאונט פאר די קינד ס'איז נישט דיין אקאונט ס'איז א אקאונט וואס דו מאכסט פאר דיין קינד סאו דו ביסט אזוי ווי די קוסטאדיען דו ביסט די אפוטרופוס אזוי ווי דיין קינד איז נאך קליין נעמסטו קעיר פון די אקאונט און דו מאכסט זיכער אז ס'ווערט דארטן געטון זאכן פאר די בענעפיט פון די קינד יעצט ס'איז דא דיפרענט עידזשעס אין דיפרענט סטעיטס דיפרענט געזעצן לאמיר זאגן בערך ביי טווענטי וואן, ביי עידזש טווענטי וואן פון די קינד גייט עס אריבער פאר די קינד, אנלעס דו האסט שוין גענוצט די געלט פאר דעם פאר די טובה פון די קינד, קענסט עס נוצן די געלט פאר עני זאך פאר די טובה פון די קינד אינקלודינג חתונה מאכן די קינד, סאו דאס איז א מורא'דיגע גוטע איידיע אוועקצולייגן געלט פאר די קינד'ס בענעפיט, אן דעם וואס ס'זאל ליגן אויף דיין נאמען ווייל דו גייסט דיך שפארן געוויסע טעקסעס אזוי ווי אונז גיימיר זעהן אין אפאר מינוט. סאו דו לייגסט אוועק געלט אין די אגמ אקאונט סך הכל אזוי ווי דו קענסט מאכן א אקאונט ביי טשעיס בענק קענסטו לייגן א אקאונט חיים עקשטיין זאל זיין די אקאונט האלדער קענסט אויך מאכן א אקאונט אז יענקל עקשטיין די קינד פון חיים זאל זיין די אקאונט אונער און חיים איז נאר די קאסטאדיען פאר די קינד ס'נישט די קינד'ס געלט ס'נישט דיין געלט ס'די קינד'ס געלט דו ביסט די אחראי פאר די בענעפיטס פון די קינד. סאו ס'איז א, וואס איז די בענעפיט פון עס טון אויף די וועג? די בענעפיט פון עס טון אויף די וועג איז אז דו קענסט דיך שפארן געוויסע טעקסעס. וויפיל טעקסעס קענסט דיך שפארן? לאמיר שוין זעהן. באט פאר אונז גיימער אהין דארפסטו וויסן אז די ריסק איז אז די געלט גייט אריבער פאר די בענעפיט, די געלט גייט אריבער אויף די נאמען פון די קינד, ווען די קינד איז א געוויסע עידזש, למשל ביי עידזש טווענטי וואן, יעדער פלאץ איז אנדערש, יעדע סטעיט איז אנדערש, באט לאמיר זאגן ביי עידזש טווענטי וואן גייט אריבער די אקאונט צו די קינד אויב די אקאונט ליגט נאך דארט. יעצט וואס זענען די טעקס בענעפיטס פון די פון די אקאונט? איך גיי ענק זאגן עז אוו טו טאוזנט און טווענטי פייוו באט ס'האלט זיך אין איין טוישן, עז אוו טו טאוזנט און טווענטי פייוו די ערשטע דרײַצן הונדערט פֿופֿציק דאלער וואס איז פארדינט געווארן אין די אקאונט איז טעקס פרי, טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער, די נעקסטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז געטעקסט אויף די קינדס זייער לאו טעקס רעיט און נאכדעם אלעס אבאוו העכער טווענטי סעווען הונדערט דאלער איז טעקסט פאר די עלטערנס העכערע רעיט, יעצט די די די ווען די זאגסט אז ס'איז געטעקסט די ערשטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז איז נישט דא קיין טעקס דאס מיינט אין אנדערע ווערטער די אקאונט האט פארדינט דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז די ערשטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער וואס די די אקאונט האט פארדינט האסטו נישט געצאלט אויף דעם קיין טעקס ס'איז א מורא'דיגע גוטע בענעפיט. יעצט לאמיר טראכטן צוזאמען, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז, אז לאמיר זאגן דו לייגסט אריין געלט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, דארטן איז ווי דו סעיווס די געלט פאר די קינד'ס בענעפיט, פאר חתונה מאכן די קינד לאמיר זאגן. דו לייגסט אריין יעדע חודש געלט דארט, וויאזוי לייגסטו דארטן אריין געלט? דורכ'ן קויפן שעירס. יעצט ווען דו קויפסט שעירס, איז ווילאנג די שעירס זענען נישט פארקויפט געווארן, אפילו אויב ס'איז דא דארטן א געים פון א מיליאן דאלער, ווילאנג די שעירס איז נישט פארקויפט געווארן, מיינט עס צו זאגן אז דו האסט נישט ריעלייזט קיין שום געים, האסט נישט געמאכט קיין שום פראפיט. פונקט ווי ווען דו קויפסט א הויז, ווען דו קויפסט א הויז, איז ווילאנג דו האסט נישט פארקויפט די הויז, האסטו נישט געמאכט די געלט. כ'רעד כ'רעד נישט יעצט פון רענטל אינקאם, כ'רעד יעצט פון די אפרישיעשאן פון די הויז, אז די הויז גייט ארויף אין ווערד, האסט נאכנישט פארדינט די געלט ווילאנג דו האסט נישט פארקויפט די הויז. די זעלבע זאך מיט שעירס, לאמיר זאגן דו האסט געמאכט א ריזיגע פראפיט דארט אבער ס'איז אנרילייזט, האסט נאכנישט רילייזט די פראפיט ממילא באקומסטו נישט קיין שום ביל פון די IRS און האסט נישט קיין שום טעקס ביל צו באצאלן פאר עס, נאר שפעטער גייט ווערן באצאלט טעקסעס אויף עס. סאו דו לייגסט אריין יעצט געלט דארט, יעדע חודש לייגסטו אריין געלט, סוף יאר האסטו פארדינט דארטן געלט וואס איז אבער אנרילייזט, האסטו גארנישט עכט פון דעם אז ס'איז דא א בענעפיט פון די טעקסעס, ווייל ווען די פאר די קינד גייסטו נישט צאלן קיין טעקסעס פאר די ערשטע טויזנט דרײַ הונדערט פֿופֿציק דאלער. יעצט לאמיר זאגן ס'גייט דורך איין יאר, צוויי יאר, דריי יאר און אזוי ווייטער, די קינד האט חתונה אַכצן יאר ארום, פֿופֿצן יאר ארום, וואטעווער ס'איז, און דעמאלטס דו זעסט דיך מיט א אקאונט פון א הונדערט צוויי הונדערט טויזנט דאלער, אלעס וואס איז פארדינט געווארן פון דעם איז אנריעלייזט ווייל מען האט קיינמאל נישט פארקויפט קיין שעירס, האסט נאר אריינגעלייגט געלט, האסט נאר געקויפט שעירס א גאנצן צייט, סאו יעצט גייסטו ארויסנעמען די גאנצע געלט און וואס העסטו האבן פון די גאנצע טעקס בענעפיט? דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער א יאר איז נישט טעקסד, סאו אקעי האסטו טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער וואס איז נישט טעקסד און אלע אנדערע זאכן איז טעקסד, וואס האסטו געהאט פון די גאנצע אגמא איידיע אויב דו האסט קיינמאל נישט ריעלייזט קיין שום געים? דאס איז די שאלה פון דעם איד, און עס איז זייער א גוטע שאלה, און באמת דארפסטו טראכטן פון דעם, איבערהויפט איינער וואס ער מאכט א אגמא אקאונט, זאלסטו וויסן אז דו ווילסט האבן די בענעפיטס פון עס, גייט עס נישט פלעין אז דו גייסט אריינלייגן געלט און דו גייסט ארויסנעמען שפעטער די גאנצע געלט דורכן פארקויפן די שעירס, גייסט גארנישט האבן פון עס, וואס איז די עצה צו דעם? סאו לאמיר טראכטן אפאר עצות וואס דו קענסט טון, עצה נאמבער וואן איז, קודם ווען דו פאנגסט אן די אקאונט, אויב דו פאנגסט עס אן מיט אריינלייגן יעדע חודש געלט, קענסטו בכלל נישט עקספעקטן אפילו צו מאכן טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער די ערשטע יאר, קען זיין אז נאך א יאר, נאך צוויי יאר וועט עס אנקומען צו די נאמבערס, באט וואטעווער ס'איז, יעדע סוף יאר, און ס'איז טאקע גוט, ווייל איך, אונז רעד מיר פון די שמועס סוף דעצעמבער, סאו מען רעדט יעצט פון די לעצטע פאר וואכן פון די יאר קענסטו עס נאך טוען אפשר פאר די יאר, סאו די עצה וואס די זאלסט טוען איז קוק אויף דיין אוגמא אקאונט און זע דארטן וויפיל געלט האסטו פארדינט די יאר און פארקויף די שעירס, אלע שעירס וואס די האסט געקויפט פארקויף אויב די ביסט אין א פראפיט, עניטינג וואס די ביסט אין א פראפיט זאלסטו זען צו פארקויפן די שעירס, ביידעוועי כ'דארף מאכן א דיסקלעימער איך גיב נישט קיין טעקס עדווייס און איך גיב נישט קיין פיינענשעל עדווייס, ס'איז פאר עדיוקעישענעל פירפעסעס אנלי, סאו טראכט אריין פון די איידיע פון פארקויפן אלע שעירס פאר א געים, פאר א ריעלייזד געים, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן דו האסט אריינגעלייגט פֿינף טויזנט דאלער און דו און דו האסט דארטן א פראפיט פון דרײַ טויזנט דאלער, די אקאונט האלט יעצט ביי אַכט טויזנט דאלער, פארקויף אלע שעירס און ס'גייט דארטן זיין א פראפיט פון אַכט טויזנט דאלער, פון דרײַ טויזנט דאלער, ביי די וועי, מוזט עס נישט טון מיט אלע שעירס, דו ווילסט נאר באקומען א פראפיט פון טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער וואס דאס איז די די אמאונט וואס איז נישט דא קיין טעקסעס, טו עס נאר פאר די אמאונט, קוק וויפיל שעירס דארפסטו פארקויפן צו קענען ריעלייזן א טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלערדיגע פראפיט, ווייל פאר דעם גייסטו נישט צאלן קיין טעקסעס, און קויף גלייך צוריק נאכאמאל שעירס, אזוי קומט אויס אז דו האסט ריעלייזד די פראפיט, און פאר די אמאונט גייסטו שוין נישט האבן נאכאמאל א פראפיט, און נעקסטעס יאר קענסטו עס טון נאכאמאל און אזוי ווייטער, ווען די קומט העט זיין די יאר וואס די דארפסט ארויס נעמען די געלט צו חתונה מאכן, דעמאלטס גייט שוין נישט זיין די ריזיגע פראפיט וואס איז געווען פון אנפאנג, אויף וואס די דארפסט צאלן טעקסעס, ווייל די האסט שוין במשך פון די יארן יעדע יאר ריעלייזט א חלק פון עס אלס א פראפיט און די בעיסעס, דאס מיינט וויפיל דו האסט אינוועסטעט אין עס פאר די נייע שעירס וואס דו האסט געקויפט, יענץ איז נישט קיין חלק פון די פראפיט, יענץ האסטעך פריש אינוועסטעט, סאו לאמיר זאגן אז דו אינוועסט פֿינף טויזנט דאלער און ס'איז יעצט ווערט צען טויזנט דאלער, און דו ריעלייזט די פראפיט פון פֿינף טויזנט דאלער, און דו נעמסט די גאנצע צען טויזנט דאלער און דו לייגסט עס נאכאמאל אריין, יעצט איז שוין דיין בעיסעס, דיין קרן וואס דו האסט אריינגעלייגט צען טויזנט דאלער, יא? ס'איז שוין נישט פֿינף טויזנט דאלער, האסט אריינגעלייגט צען טויזנט דאלער, ממילא וועסטו נישט דארפן צאלן די ריזיגע טעקסעס וואס דו ביסט קאנסערנד. אבער וואס איך ווייס וואס אסאך אירע טראכטן יעצט, אבער ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א וואש סעיל, ס'איז דא א וואש סעיל רול, מ'טאר דיך נישט טון די אלע זאכן ווייל ס'גייט טריגערן די וואש סעיל, און ס'גייט דיך טריגערן זאלסט דארפן צאלן פאר דעם טעקסעס, וואס איז מיט דעם? און ס'איז אויך דא אסאך אירע וואס טראכטן וואס איז די וואש סעיל רול פון וואס רעדסטו דא, סאו לאמיך ענק זאגן קודם וואס די וואש סעיל רול איז, און עס פארשטיין נאר דעם פארוואס ער אפלייט נישט דא. די וואטש סעיל רול איז א רול וואס די IRS האט אריינגעלייגט אין פלאץ ווייל ס'איז געווען מענטשן וואס האבן זיך דערזען דיסעמבער אז זיי האבן פארלוירן געלט אויף זייערע פאזישאנס. סאו לאמיר זאגן למשל אין אונזער פאל האסטו אריינגעלייגט פֿינף טויזנט דאלער אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז אראפגעגאנגען און עס איז יעצט ווערט דרײַ טויזנט דאלער אבער דו פעניקסט נישט, דו פארקויפסט נישט, דו ווילסט דארטן בלייבן פאר די לאנג ראן. דו ווילסט דארטן בלייבן כדי צו קענען מאכן א פראפיט, יא? אבער למעשה האסטו יעצט א צוויי טויזנט דאלערדיגע לאז, האסט אריינגעלייגט פֿינף און ס'איז נאר ווערד דרײַ, האסטו א צוויי טויזנט דאלערדיגע לאז וואס דו וואלסט זייער געוואלט קענען בענעפיטן אויף דיין טעקס ריטורן פון קענען זאגן אז דו האסט א לאז פון צוויי טויזנט דאלער וואס ס'קען דיך העלפן אפשר אין געוויסע אנדערע פלעצער דיך געבן א דידאקשן, סאו וואס קענסטו טון כדי צו קענען רילייזן די לאז אן דעם וואס דו זאלסט דארפן צו פארקויפן דיינע שעירס איז זייער פשוט וואס דו קענסט טון, גייסט גיין און פארקויפן די שעירס פאר דרײַ טויזנט דאלער, זאגן כ'האב געהאט א לאס פון צוויי טויזנט דאלער, און גלייך גייסטו גיין און צוריקקויפן די זעלבע שעירס פאר דרײַ טויזנט דאלער, ממילא קומט אויס אז דו האסט באקומען א צוויי טויזנט דאלערדיגע לאס וואס דו קענסט נוצן אויף דיין טעקס ריטורן, און דו האסט נישט פארקויפט דיינע שעירס פאר א לאס ווייל דו ביסט גלייך צוריק אריינגעגאנגען און דו גייסט ווארטן ס'זאל צוריקקומען. זאגט די איי אר עס ניין קענסט נישט טון אזא זאך, דאס ווערט אנגערופן וואש סעיל, דו ביסט נישט אינטערעסירט צו רילייזן די לאס, דו ביסט נישט אינטערעסירט עכט צו האבן די לאס, דו ביסט נאר אינטערעסירט צו קומען נעמען דאס פאר א טעקס בענעפיט און נאכדעם גייסטו עס צוריק גלייך קויפן, ממילא נא נא נא דאס קען נישט גיין, און די געזעץ זאגט אז אויב דו פארקויפסט א אינוועסטמענט פאר א לאס און דו קויפסט צוריק די זעלבע אדער זייער א סימילער און אינוועסטמענט שעירס, אי טי עף'ס, וויטין טערטי דעיס אדער פארדעם, דעמאלטס קענסטו נישט באקומען נעמען די לאס פאר טעקסעס. ממילא וועסטו פרעגן צו דא גייט עס נישט אן, און די ענטפער איז ניין דא גייט עס נישט אן. פארוואס? ווייל די געזעץ פון די וואן סעיל איז נאר ווען דו ווילסט רילייזן א לאס, ווילסט רילייזן א לאס זאגט דיך די איי אר עס ניין די קענסט עס נישט טוהן, אבער אויב דיין גאנצע פערפעס פון וואס פארוואס דו פארקויפסט עס כדי צו קויפן נאכאמאל איז ווייל דו ווילסט רילייזן א געין, וואס דאס איז אין אונזער פאל, דו ווילסט קענען זאגן אז די ערשטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז געווען א געין און מען דארף צאלן אויף דעם טעקס, אויב ס'וואלט ווען געווען א טעקס ברעקעט פאר עס אזוי ווי ס'איז א ארגמ אקאונט איז נישט דא קיין טעקס ברעקעט אויף עס, ממילא דארפסטו נישט צאלן קיין טעקס, אבער ווען דו טוסט עס מיט א געים עפלייט נישט די וואטש סעיל רול. סאו נאכאמאל, לאמיך געבן א מאך א חזרה, איך ווייס אז ס'קען זיין אז ס'איז נייע אינפארמעישן פאר אסאך אירע, סאו אבער זייער וויכטיג אז קודם איינס, טריי צו טראכטן אז דו לייגסט אוועק געלט פאר חתונה מאכן פאר דיינע קינדער, טו עס אונטער א ארגמ אקאונט, קענסט דיך שפארן א געוואלד מיט טעקסעס אווער טיים. האועווער, אויב די וועג וויאזוי די לייגסט אוועק די געלט פאר חתונה מאכן איז דורכן קויפן שעירס פון א קאמפאני אדער פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט אין די סטאק מארקעט און דיין גאול איז ארויסצונעמען די געלט ווען שפעטער ווען די קינד האט חתונה, גייסטו דיך דערזעהן מיט זייער א קליינע בענעפיט פון דעם, פארוואס? ווייל די גייסט דעמאלטס דארפן צאלן זייער אסאך געלט פאר די טעקסעס, ווייל די גייסט דעמאלטס רילייזן די גאנצע געים און די האסט פארפאטשקעט די אלע בענעפיטס פון קענען די טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער בערך א יאר וואס דו וואלסט ווען געקענט ארויסנעמען אויף דיין קינד'ס נאמען טעקס פרי האסטו פארפאטשקעט. די עצה צו דעם איז, קוק יעדע יאר סוף יאר וויפיל איז מיין געים, וויפיל שעירס דארף איך פארקויפן צו רילייזן עטליעסט דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער וואס דאס איז וויפיל די IRS ווילט נאך נעמען א טעקס פרי רילעיס דעי געין דורכן פארקויפן אזא סכום שעירס וואס ס'גייט דיך העלפן רילעיזן אזא געין און די גייסט אויף דעם נישט האבן קיין טעקסעס ווייל ס'איז נאר דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער, גלייך קויף צוריק האסטו געאינקריסט דיינע בעיסעס און ס'איז אויסגעקומען אז פאר יעדע יאר וואס איז אריבער געגאנגען פון יעצט ביזן חתונה מאכן האסטו דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק אדער וואטעווער ס'גייט דיך ארויפגיין מיט אינפלעישן האסטו געהאט לעקאווע דעם א טעקס פרי וויטדראעל פון דיין אקאונט אויף די אמאונט, און דו גייסט נישט שפעטער דארפן צאלן קיין טעקסעס אויף דעם, אויף וואטעווער ס'איז מער ווי דעם וועסטו יא דארפן באצאלן טעקסעס. יעצט אויב דו ביסט קאנסערנד אז דו גייסט זיין אין זייער א הויכע טעקס ברעקעט דעמאלטס, דעמאלטס איז די עצה אז זאלסט ארויסנעמען מער ווי דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער, א קינד בדרך כלל האט נישט קיין אינקאם, סאו די ערשטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער וועט זיין פאר פרי טעקסעס, די צווייטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער וועט זיין אויף א לאוער טעקס ברעקעט פון די קינדס וואס דאס קען זיין זיראו טו טען טו פייוו טו טען פערסענט וואס דאס קען איך דיר נישט זאגן יעדער איינער אין זיין סיטואשען איז אנדערש אבער די קענסט ארויסנעמען מער ווי די דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער אויך און צאלן א קליינע טעקסעס נאכאמאל די ערשטע דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק איז א נאו ברעינער נעם עס ארויס אינגאנצן ווייל די צאלסט נישט אויף דעם קיין טעקסעס און אדער מען וועסט עס ווייטער נאכאמאל צוריק פון דארטן און ווייטער דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק העכער דעם קענסטו אויך נעמען אויף א לאוער טעקס ברעקעט וואס דאס קען אויך מאכן סענס פאר דיר צו טון. סאו יעדער איינער לויט זיין סיטועשן. סאו דאס איז די באדעם ליין וואס די וואס די זאלסט טון לגבי די אגמא אקאונט, און אגעין אויב די ווילסט מ'זאל אדרעסן דיינע שאלות אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו שיק א טעקסט מעסעדזש און בלי נדר מיט זעהן צו אדרעסן נאך שאלות.